Haay haay akkam nagaa fayyaadha naga keessan guyyaa irraan tanaa qophii addaa qabannee isiniif dhufnee jira qophiin keenya taa'arraa gaafilee takka takka ganda keessa yaanee gaggaafannaa namoota tokko tokko warri chaanala keenyaaf haaree taatan sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jenna hanga dhuma sagantaa keenyaa nu waliin turaa.
Taa'ee. Maal maal jette?
Eenyu maqaan keenya sinaa jennu. Maammee Mahmud Abdurrahman Mahmud naan jaani. Ayyee gaafii takka takka si gaafanne inni. Maal fa'aa waa'ee maaliitiin? Akkanumatti waa'ee gaafii doongorsisuudhaan ni deebisa ni haaltaan deebisan ni haaltamu hin argatu jennee. Okay. Gaafii tokkoffaan akkamitti nuyi ta'a? Mucaan tokko kubbaa miilaa

Vaayiras jedhu.
Ayee. Mucaan tokko. Miila meetira kudha ofirraa dhiitee ta'e. Eh. Ah. Garuu kubbaan kan isuma bira deebitee. Ol dhiite.
Eh? Ol dhiite. Beetee jirta.
Beetee jirta. Ayee gaafii biraa. Xiyyaarri tokko daangaa Ameerikaatii fi Kaanadaa jidduu kufeen. Kufee.
Eh. Baay'ee. Namoonni lubbuun hafan eessatti awwaalaman?

Ati afur fudhatteen.
Ogusa mee qabdaan ati.
Afurii qaba. Beekee jirtaan.
Beekee jirtaan. Galatoomi. Hedduu kabiraa qabaatan. Galatoomi bakka gaafsa deemu kana qabna. Chaanaala kami sila?
Chaanaala Maammi Ofishaal Tiib. Maammi Ofishaal Tiib baabaa kiyya. Sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayib godhaaf. Amma waxxaatii amma ol koo. Namu bakka jirtanii. Godhaaf Galatoomaa. like, subscribe godhaaf. Ayi.
An tujjaara Ahmad naan jaani.
Ayi gaafii takka isatti si gaafanne. Ayi. Gaafiin akkam jettu ni beektaa? Mucaan tokko kubbaa miilaa

Lama qaba.
Hin beekne.
Ina daadhee fiigdoo dura lakka fiigdii. Saanaan yoo ta'e illee ijaa qabda. Abbaa wal fudhatte. Saanaa jaakee sabu. Jaaressa abbaa wal fudhatte. Oguu sanatti mee qabdaan. Ah, tokko keessa abba jaan qaba. Meluu gaafa kaasa. Ayi bakka gaafis jira. Ah, Gaafin taan xiyyaara tokko daangaa Kaanaadaatii fi Ameerikaa irra kufeen namoonni lubbuun hafan eessatti awwaalaman obbosaa. ah, daangaa jidduu. Daanguma jidduu.
Daangaa irra kufeen xayyaarri. Daangaa walakka irra kufeen Kufeen. ah, Namoonni lubbuun namaan asitti awwaalaman dubbisan. kara biyya isaanii deddeebi'an. Oduu egaa zeeginnatii gaafachaa isaanis kara biyya isaa kaanis kara biyya isaa. Hin beekne.

Ayee maqaa keenya siin haa jennu. Roomsaa ammee naan jaanii. Roomsaa ammee siin jennu.
Ayee gaafii takka takka si gaafanne inniiti. Ayee rakkoon kun.
Ayee gaafii hin teenye gaafii tokkoffaa kamitti nuyi ta'a? Mucaan tokko kubbaa miilaa kubbaa kubbaa kaa kubbaa miilaa tana meetira kudhan firraa dhiiteen kubbaan san garuu isuma bira deebiteen akkamitti isa biratti akka deebitu godhe. Kubbaa sammoo. Meetira Kudhan firraa dhiiteen kubbaan san garuu isuma bira deebiteen.

Lamaan qaba. Jaarraa gisee afur fudha lamaa afaan. Afur siif fudhateen. Eeyyee.
Ogusa mee qabdan ati? Afur hin qaba.
Afur qabda.
Amma beektii jirtaan. Eeyyee, har'a laal- Galatoomi ayyaa. Eeyyee galatoomaa isaa.
Ayyaa.
Usmaan Ahmaddiin. Usmaan Ahmaddiini.
Gaafiin si gaafadhaan gaafa san deebii naa deebistaan. Waan hin danda'u siif hin deebisu. Ee ni mokkortaan. Waan rakkoo hin qabu.
Gaafiin akkam jettee ni beektaa? Saanaa takka keessa ilillii jaha qabdaan. Ilillii jaha qabdi saanaa sana keessa. Ilillii jaha sana keessa habbaa afur fudhatteen. Oguu sana ta'e meeqa qabdaan? Meeqa harkatta?
Abbaa takkaan harkatta. Abbaa lamaan harkatta. Yaa hin beekne hin beekne bakka dhume.
Takkaan argadhe. Hin beekne. Abba jahaa jira laa saanaa keessa. Sadiin argadhe.
Haa hin beekne.
Afuri.
Na dhageessi yaa sibiin namaa deebi'e gaafii irras deebi'a. Ah. Saanaa keessa abba jahaa jiraan. Abba afuratiif fudhateen. Oguu sanatti mee qabdan.
Afuriin qaba. Beekte beekte amma beekte jirtaan. Beekte jirte. Ayya gaafii biraan si gaafadha. Xiyyaara xiyyaara kun kaa daangaa irra kufeen daangaa ni beektaa miti? Daangaa biyya ta- lamaatu irra kufee amma fakkeenyaaf Kaanaadaa fi Australia- Kaanaadaa fi Ameerikaa. Kufe xiyyaarri namoonni lubbuun hafe eessatti awwaalaman namoonni lubbuun hafan.
Biyyuma du'ee sanitti awwaalama. Eessa daangumarra immoo. Daangaa irraa miti. Eh. Bakkuma namni de- duraan itti wal awwaalu. Eh. Kan dura. Achumatti awwaalaman.
Eh. Achii miti beeku mee yaadi beela.
An kana hin danda'u dhiisu. Deebis mee mokkore haa mokkore.
Laalaniituma awwaalan bakka hin jirretti awwaaluun.

Yoo dhaluu taate. Akkas.
Hin beeknu mee mokor. Awwan beeku.
Ayi bakka gaamis sii jiran. Gaamis sii jiran. Mucaan tokko kubbaa haa. Kubbaa meetira kudhan firraa dhiiteen. Kubbaan san goonuu suma bira deebiteen. Akkamitti akkas godheen?
Onna diddeema. Hin beektu?
Hin beektu. Mokor gaa. Wallaahi hin beeku.
Waaniin beeka yoo hin beeku jee si sin karaata. Akkas.
Ayyee bakka. Galatomeeyyee. Ayyee. Raawul. Raawul siin jenna. Ee. Gaafis gaafa namni gaafii takka takka. Ayyee. Yoo dandeessanii mokkorta yookaan isumaa rakkoo hin qabu. Ayyee. Eh, Gaafiin akkamitti ni mita? Mucaa tokko kubbaa miilaa tan meetira kudhan firraa dhiiteen. Kubbaan san garuu isuma biratti deebiteen. Akkamitti akkas godhuu dandeenya?
Yaa FA kenne. FA. Machee FA kenne hojjenna malee waan jennu hin qabnu. Wayii puli.
Maali? FA miti akka biraatu nu godhiin. Akkam godhee akka isa bira deebitu godhe. Dharaan kana jedhee deebisuu hin danda'u. Mokor haa ni jirti deebiin asuma jirti. Mokor. Kubbaa tokko

Saanaa tokko keessa ilillii abbaa jaha qabdaan. Abba jaha jira saanaa keessa. Ayyee. Ati abbaa afur fudhatteen. Ayyee.
Oggusan ati meeqaa se'a? Lama ta'a.
A'a. Eh. Saanaa keessa ilillii jaha jiraan. Ati afur fudhatteen. Ishii. Yeroo sana ati meeqa qabdaan? Afurin fudhadhe ka afur turan. Afur qabdaa? Eh.
Beetee jirta ayyaa.
Ayyee. Galatoomi Ayyee.
ayyaa. Galatoomi.
Ayyee. Badhaasaa jira. Ayyee.
Chookoleetaadha. Eh, Ayyee. Galatoomi. Galatoomi.
Ayyee. Oogee. Toofiqeedha. Gaafis gaafa inni inni gaafii dhagaa takka. Gaafiin akkam jettu ni beektaa? Mucaan tokko kubbaa miilaa tana kubbaa kaa. Meetira kudhan firraa dhiiteen. Kubbaan san garuu isuma bira deebiteen. Akkamitti godheen? Akkam- Akkamitti akka isa bira deebitu godheen? Namaatu as deebisee mi? A'aa.
Namni hin deebisne. Kubbaa ifumaaf deebita kubbaan. Moo ajaa'iba gaa takas nama abba. Eh?
Mokorinee yaada. Wallahi hin beeku.
Eh? Ajaa'iba. Mokor. Dhiitee ifumaa deebi'u.
Eh. Mangileetti qabaa miidhagaa. Maangineetiin qabu. Maangineetiin qabu. Maangineetiin qabu. Kana ilaale kana san. Maangineetiin qabu. Kubbaa dhiite garuu kubbaan isa biratti deebiteen. Aan bu'e wallahi.
Hin beektu. Neema kore. Wallahi waan hin bu'e. Hin deemu. Gaafee si jira yee. Ilillii saanaa takka keessa ilillii abba jaha jira. Ilillii jaannata keessa abba afur fudhatte miti. Ogusa mee qabdati.
Akkam? Abbaa jaa. Abba jaha jiraan.
Abbaa kutu hool.
Ati afur fudhatteen.
Lamaa faa.
Ati mee qabdaan hubbisan. Ati mee qabdaan. Afurii qabaan.
Afur fudhatteen jaarraa. Yoo lamaa lafa tasaa. Ayi.
Agaani jeeqoo gaafis ni dhaga'e. Saanaa isa abba jaha jiraami. Ati abbaa afur fudhatteen. Oguu sana ati mee qabdaan. Ati mee qabdaan.
Afurii qaba.
Akkasii siin jeera. Haaya ammas qoy gaabii takka tama carraa. Xayyaara xayyaara osoo deemuuti daangarra kufeen. Daangaa amma fakkeenyaaf Ameerikaa fi Kaanadaa. Daangarra kufeen.